Хисеплӗ радио итлекенсем, аса илтеретпӗр, Чӑваш Ен наци радиохӑмисем ҫинче эсир мӗнле шутлатӑр кӑларӑм? Утмӑлли кӗввӑтӑр сакӑрӑн сакӑр номерлӗ телефонпа пирӗн пата шӑнкӑравласа тухма пултаратӑр, хӑвӑр шухӑша калама пултаратӑр. Тӳрремӗнрех пирӗнтен вӑтанмасӑр. Мӗнле шайра аталанса пырать-ши пирӗн чӑваш телевиденийӗ? Пур-ши пирӗн хамӑрӑн телевидени? Утмӑлли кӗввӑтӑр сакӑрӑн сакӑр номерлӗ телефонпа хӑвӑр Шухӑша калама пултаратӑр тата ҫавӑн пекех Чӑваш наци телерадиокомпанине пуҫарнӑ май телерадиокомпанине мӗнле ят пама пултаратӑр-ши эсир? Утмӑл икӗ вӑтӑр сакӑрӑн-сакӑр телефонпа шӑнкӑравлӑр. Тархасшӑн, телерадиокомпание мӗнле ят парсан килӗшӳллӗ пулӗ-ши, кӑна та эпир сирӗнтен кӗтетпӗр. Тата Чӑваш наци телевиденин пуласлӑхӗ пур-и, паян мӗнле шайра ӗҫлесе пырать тесе шутлатӑр эсир, сиртен шӑнкӑрав кӗтетпӗр. Пирӗн телефон, утмӑл иккӗ, вӑтӑр, сакӑрӑн сакӑр. Леня, халӗхе пирӗн пата шӑнкӑравсем ҫитеймеҫҫӗ курӑнать. Айта-ха пирӗн пата, акӑ ҫитет те курӑнать-ха, айта-ха калаҫса пӑхар. Татӑлса кайри, татӑлса кайри. Алло?
Алло?
А, пирӗнпе калаҫас кӑмӑлсем пур пулсассӑн приемник патӗнчен виҫӗ утӑм аяккарах пӑрӑнма ыйтатпӑр. А, приемникран аяккарах пӑрӑнӑр. Эп калаттӑмсемӗ?
Хӑш районтан эсир? Элӗк районӗнче.
Э, мӗнех, питӗ аван кӑмӑллӑ. Мӗн ятлӑ эсир? Эп Коля ятлӑ. Коля. Э, Коля Тархашӑн эпир панӑ ыйту ҫине хурав кӗтетпӗр сиртен. Ӗри кӑнӑр сӑвӑ ҫине музыкальный канал ҫав чӑваш ен хӑҫан тухать? Юрий, сирӗн валли чӑваш, чӑваш юррине те кӑларӑпӑр-ха, анчах те эсир пирне тӳсне хуравламастӑр хальлӗхе. Ну, эпир сире ӑнлантӑмӑр, триколор ҫине ӗнтӗ пӗтӗм мӗнле ӑна ӑнланмалла урӑхларах каласассӑн. цифровое вещание ҫине чӑваш телевидени тухасси пирки ыйтас терӗ ӗнтӗ вӑл юрать эпир хамӑр ыйтӑва тата эсӗ Коля каланине хамӑр специалистсем ҫине куҫарса патӑмӑр парӑпӑр пирӗн студире хӑнасем паян ҫавӑнпа та микрофон ҫумне эпир салам студи директорне ҫывхарах ларма Владимир Федорович Карсакова сӑмах парӑпӑр Леня айта итлетпӗр хисеплӗ хӑнана Ну, чи малтанах каламалан теп э, салам студи директоры мар, салам студире режиссер пулса ӗҫлеп. Чӑваш телевиденийӗ пирки калас пулсассӑн, э, пуласлӑхӗ пирки калас пулсассӑн, вӑл э, чи малтанах техника ыйтӑ тейпӗрӗнте. Мӗншӗн тесессӗн икӗ пинте ун виҫҫӗмӗш ҫултан пирӗн Раҫҫейре цифра телевидения ӗҫлеме пуҫлать. Ҫав цифра телевидения ӗҫлеме пуҫласассӑн Вара каналсем тӑрӑх ялсем, хуласем патне куракан патне ҫитересси ҫав сигнала ӗнтӗ. Вара вӑл мӗнле каламалла ыйту пулмасть темелле. Кашни ҫынах ӑна ҫӑмӑллӑнах илме пултарать. Вара канал уйӑрса парасси те вӑл пире канал уйӑрса парасси ун чухне питӗ хӑвӑрт ҫӑмӑллӑн тарлать. Вот. Ман урӑххи пирки кӑштах калас килет. Мӗн тума кирлӗ Чӑваш наци телевиденийӗ? Мӗнле пулмалла ун концепцийӗ? Тӗп шухӑшӗ те пӗрне. Тӗп шухӑшӗ мӗнле пулать? Вот ҫавӑнтан ман шутпа калаҫма пуҫламалла. Ҫавӑнпа та кунта килнӗ ҫынсем, вот Олег Цыганков ларать, вот Алексей Васильевич Иванов Аксар студии, Долгов Володя, пурте эпир мӗнле каламалла, ҫар телевиденипе ҫыхӑннӑ ҫынсем. Эп каласшӑн, пирӗн э, телевидени пулсассӑн, наци телевидени пулсассӑн, ӗҫлеме, кӑтартмалли материал тума пултаракан э, студисем, уйрӑм ҫынсем пур. Вот. Халь ҫӗнӗ телевидени вӑл ҫӗнӗ шухӑшпа ҫавӑн пек концепцие ӗҫлеме пултарать. Хӑй кӑна передачӑсем туса э, кӑларса, эфира кӑларса тӑракан телевидени кӑна мар, ытларах халӑхран, студисенчен, хӑш чухне килӗшӳпе илсе, хӑш чухне туянса, хӑш чухне капла илсе кӑтартма эфирта кӑларма илсе ну та майсем тӗрлерен пулма пултарать ӗнтӗ вот ҫавӑн пек вӑл питӗ лайӑх ӗҫлесе пыма пултарать мӗншӗн тесен сӗнӗ Мускавра та халь нумай студисем эсир пӗлетӗр ӗнтӗ вӗсем туянаҫ фильмсене телевидение хӑйне ӳкерсе лармалла марччӗ ак кунта фильмсем ӳкерекенсем пур пирӗн лайки начар епле калмалла ӗҫлесе пырать вот ҫавӑнпа та э, эп шутлап ӗнтӗ вӑл чӑваш э, наци телевиденийӗ тӑвас пулсассӑн паян вӑл питӗ лайӑх ӗҫлеме пултарать Кадрсем пирӗн ҫухалса пӗтмен-ха, кайса пӗтмен, манса кайса пӗтмен. Телевинти ӗҫленӗ ҫынсем, вот вӗсем халӗ ГТРК текенӗнчен те кайнӑ, вӗсем патшалӑх телерадиокомпанинчен кайнӑ. Анчах та вӗсем пур, вӗсене калӑпӑр наци радио пулсассӑн илсе кадрсене калӑпӑр ҫамрӑксем вӗренсе ҫитиччен ӗҫлеттерме пулать. Ҫавӑнпа питӗ маршрутпа пуласлӑхлӑ шухӑш вӑл ҫав наци радио. Техника тӗлӗшӗнчен те вӑл ҫӑмӑл, унтан уйрӑмахне ҫынсем, ӗҫлекен ҫынсем тӗлӗшӗнчен те.
Мӗнех, Владимир Федорович, ӑнлантӑмӑр сире, эппин, пӗлсе усӑ курсассӑн ҫак телевидение ӗҫлеттерсе яма халӗ пирӗн никӗсе хумалли материалсем те пур, ҫапла вӗт-ха. Тата, Владимир Федорович, калӑрха тархасшӑн, мӗнле ят панӑ пулӑттӑр эсир телерадиокомпание сирӗн шутпа? Эп хам пулнӑ пулсассӑн, паллах, телерадиокомпани ятне салам ят панӑ пултӑм. Мӗншӗн? Тӳрех калап, мӗншӗн? Мӗншӗн тесен салам сӑмах питӗ нумай чӑвашсене кӑна мар, аякра пурӑнакан тӗрӗк халӑхӗсене нумайӑшне вӑл паллӑ. Мӗнле калама, тутари, пушкӑрти, ӗҫлемелле паян кӑна пурӑнать тесен кӑна мар, хамӑр валли кӑна мар, пирӗн питӗ нумай халӑх пурӑнать Тутар территорийӗнче, Пушкӑрт территорийӗнче. Унта пурӑнакан ҫынсене те, унти чӑвашсене кӑна мар, сигнала малашне ҫитер, ҫитермелле пулать ӗнтӗ унта та. Вот пушкӑртсем те, тутарӗсем те интересленсе пӑхчӑр, пӗлччӗр, хӑйсемпе пурӑнакан, юнашар пурӑнакан ҫынсем чӑвашсем мӗнле ырӑ кӑмӑллӑ, йӑваш, сӑпайлӑ, йӗркеллӗ ҫынсем пулнине. Вот. Ҫавӑнпа та ман шутпа тӗллевлӗ ҫан пек ӗҫлесен хамӑр кӑна ӑнланакан япала мар, тӗнче ӑнланакан япала кирлӗ. Унсӑр пуҫне те салам сӑмахӗ вӑл салам тӳрех вӗт-ха пуҫӑнать те саламлатпӑр ҫапла ведь салам калатпӑр вӑл питӗ манӑш паллах. Мӗнех, Владимир Федорович, питӗ аван салам, Леня сана килӗшет те сана ҫамрӑк аппалах салам килӗшет-ха ку сӑмах. Анчах та калӑпӑр чӑваш историне, чӑваш чӗлхи историне илтсессӗн салам сӑмах вӑл ваттисем ӗлӗк пӗр-пӗрне салам тесе ҫавӑн пек саламланӑ-и-ха? Мӗнле калан, ӑнланӗҫ-ши? Паянхилле пӑхса сӗнченипех те питӗ аван вӑл. Салам! Салам! Мана салам! питӗ килӗшет, салам, илемлӗ, уҫӑ хупӑ сассем те питӗ килӗшӳллӗ Вӑрмар, Кӗске, ҫавӑнпа та салам сӑмах анчах та ман хамӑн енчен те хушса калас килет. Тата Атӑл тесессӗн те хитре пуль тесе шутлатӑп. Атӑл сӑмах та питӗ килӗшӳллӗ кунта. Эпир калаҫса илтӗмӗр хамӑр хушӑра. Пирӗн студи хӑнисемпе вӗсем Атӑл сӑмаха та килӗштернине пӗлтерӗҫ. Хисеплӗ радио итлекенсем, утмӑл иккӗ вӑтӑр сакӑрӑн сакӑр номерлӗ телефонпа Чӑваш наци телевиденине мӗнле ят пама пултарӑр эсир? Хӑвӑр шухӑша та калама пултаратӑр. Тӳри эфирта утмӑл иккӗ вӑтӑр сакӑрӑн сакӑр номерлӗ телефонпа пирӗн пата шӑнкӑравласа тухма пултаратӑр. Пирӗн пата шӑнкӑрав ҫитрӗ, эпир сире итлетпӗр. Алло. Алло, тӳрех суратӑп. Сире пӗрмай итлетӗп-ха. Эсир пире питӗ лайӑх паллатӑр, хӑвӑрпа паллаштарӑр-ха пире тархасшӑн. Эпӗ тӑван ҫинчен ҫитеймен, Надежда Константиновна. Надежда Константиновна, эсир мӗнле шутлатӑр? Телевидение чӑн та ӗнтӗ пӑтак аталансан лайӑхрах-ха ӗнтӗ. А то телевиденипе чӑваш передачисем сахалрах. Эпир туда границинче пулатпӑр та ытларах туда передачисем пирӗн лекеҫ. Чӑваш радионе те наци радионе калаҫаймастпӑр. Вара ҫавӑнпа пӑтак Аталанса пырсан, пьесдачӑна ытларах пырсан вӑхӑчӗсем питӗ кӑмӑллӑ пулӗччӗҫ. Пантьӑри тӳрӗ эфира тухнине пире ӑнӑҫу сунатӑп. Тав тупуҫ сире, Надежда Константиновна. Эсир вара хӑвӑр мӗнпе итлетӗр? Виҫӗ каналлӑ радиоприемникпа е епле итлетӗр-ха эсир халӗ пире? Каннипе

Мӗнех тавтапуҫ сире, Надежда Константиновна, тавтапуҫ. Хисеплӗ радиоилекенсем, тавах пирӗн пата шӑнкӑравласах тӑнишӗн. Эпир тӑтӑшах кӗтетпӗр сирӗн шӑнкӑравсене утмӑл-иккӗ вӑтӑр сакӑрӑн сакӑр номерлӗ телефонпа. Чӑваш наци телевиденийӗн пуласлӑхне эсир мӗнле куратӑр? Пур-и пирӗн чӑваш телевиденийӗ? Тата мӗнле ят пама пултаратӑр чӑваш телевиденине? Хальлӗхе юрӑ тӑхтавӗ пынӑ хушӑра эсир шӑнкӑравласа тухса пире пӗлтерме пултаратӑр.